Lai Student Association tuahser piketing cu Lawngtlai mipi nih an ṭanh ngai. mnf party nih Social Economics Development Training an ngei. LADC Junior Grade B General Service Written Examination kum thong hnih le hleithum result a chuak. Lairam Media Group Secretary nih lawmhnak bia le ngaihthiamhalnak bia a chim. Thawngpang tlar fiangfai deuh in, LSA Thinhal kong ah Pu Si Ngun Lian Cung CEMADC nih hmalak cuahmah a si tiah a chim. Hi bia hi Pu Si Ngun Lian Cung Chief Executive Member Lai Autonomous District Council Lawngtlai nih Aizawl in August ni kul le thum cawmning a ni zanlei suimilam panga le cheu i LNG lamkal sinah telephone in a chimmi a si. A chim pehzulhnak ah CEM nih cun GRHSS Lawngtlai nih a hlan deuh in Geography le Sociology subject lecturer post a ngei ding in permission an rak hmuh cang. Asinain Education Department ah hi tluk in tangka a har lio ah zeitindah permission cu pek an si hnga tiah biahalnak a um ruang ah a rianralnak in thil a kal kho lonak cu a si. Cu thil cu hetchet piin piawm bangin ka zulh dawh i a tlamtling dingin ṭan ka la cuahmah ko. Cun file hi a kal lio a si i zarhnolh lei ah a sining theihfian khawh a si lai. Sihmanhsehlaw a theitlai taktak cu Cabinet meeting nih a ceih hnu ah a um te lai tiah a chim. Laifa nih Laiholh kan thiam lo peng ahcun Lai miphun cu a tlau cuahmah lio a si tiah Upa K. Lalhmun Pui nih a chim. Hi bia hi Zarhpini August ni hledat zingkawhnak Korea biakinn Chanmari Lawngtlai hmun i phung a chimnak ah a chim langmi a si. Zarhpini zing pumh hi Lairam le miphun khual pumh a si lai tiah a hlan in phuan a rak si cang bantukin thilthuam zongah Lai miphun thilthuam in a ngeimi nih cun i thuam awk a si lai tiah phuan a rak si fawn. Upa Ellen Missionary Revival Fair tin Speaker nih cun Lai miphun hi a lianngan thluahmah ding a si ahcun a miphun thin phunphun hna he Pathian rem a herh. Laifa hna nih miphun dang holh kan zohsan i kanmah holh Lai holh kan thiam lo peng ahcun Lai miphun cu a lotlau cuahmah ko tinak a si. Lai miphun ahhin Pathian nih zia a chiah, miphun thuamthin le zia he Pathian chawnbia ko hna usih tiah a chim. Cun Lai miphun thiltuam hi a man a fak tuk. Hi hi bantuk a si ahcun miphun dang nih a kan nenh lai. Cucaah cun hi kong ah hin cozah aa thlak a herh tiah Pu Hun Pui nih cun a chim fawn. Rak phuan cang bang khan Lairam Jesuh Khrih Baptist Khrihfabu Caimari pastor bia nih campaign August ni sarih in nihleiriat tiang ngeih ding ah sawm a si bantukin Synod Revival Fair timi an hong Camping voihnih ngeih a si chungah minung zathum sawmli le pathum an lut. August ni hlei vialte camping caan a dongh hnuah nikhat in August ni hlei kua ah Moria Local Church nih Pathian thangṭhatnak in an peh ṭhan i a thaizing nihnih ni ah Aizawl lei ah an kir ṭhan. Lai Student Association tuahserpi ka ding cu Lawngtlai mipi nih an ṭanh ngai. Caan khiah um lo i Lai Student Association General Headquarter Lawngtlai nih Mizoram cozah lak i lungtlin lonak langhternak caah piketing August ni kul le ni hnih thawk in an tuahsermi cu Lawngtlai khualipi chung Mizoram le District Council tang rianṭuantu hna nih an ṭanh ngai i tlamtling ngai in ni hnih chung cu kalpi a si cang i zungkai mi pakhat hmanh hmuh awk an um lo. Cun khuapi chung mipi hrimhrim zong nih cacawng lio thil tuahser hi an hngak ṭanh lai. Khualak biaruahnak zungah a tlamtlinnak hmuh taktak hlan lo cu kal peng ko hna seh tiah chim rulhmanh a si ti kha LMG lamkal nih a hngalh. Thawngpang thar timhtuah lioah hin cozah lei LSA pawl lehnak ṭha hmuh a si lo ruangah cawng lio ngakchia pawl cu an headquarter zungpi Lawngtlai Bazaar ah biaceihnak ngei in an ṭhu. Hi an ṭhutṭinak nih hin Mizoram cozah sinin an thilhlanmi kong a tlamtlinnak awka le thil tuah zeihmanh a um lo ruangah August ni kul le ni ruk cawn ni khat nih hin caan khi a um loin

A rak ṭhat veve ti bia le ti taktaknak pekchanh bia ahcun Central cozah hi vang ngai in an yong. Cun tutan i Mizoram cozah tlai lio tu hna cu mipi nih an ning ngai cang. MNF caah cozah tuah khawhnak lam a ong ka ngai tiah a chim fawn. Hi training nak ah. District MNF party hruaitu hna le mipi hna tam ngaite an i tel. LADC Junior Vety General Service Written Examination kum thong hnih le hleithum result a chuah. August ni kul cawm in hi ah khan Pu Zoramthang Executive Secretary Lai Autonomous District Council notification a chuak i July ni leishari hi LADC tang Junior Vety Officer General Service Direct Recruitment Written Examination a ngeihmi result a phuan. Britain lei ṭamnak i a tlingmi hna cu Si Lalh Hun Him MA, Si Zonok Papa Lawngtlai Four, Si Than Chum MA, Si Hniang Kam Leit Papa College Veng Lawngtlai, Si Van Lal Von MA, Si Ngun Iap Fanu Lungther, David Lal Biak Dit BA, LH Mawi Fapa Lawngtlai Ṭhi, Ef. Lal Dong Ding MA, Ef. Zavei Fanu Lawngtlai Bazaar, H. Lal Man Pui MA, Lian Zaang Fapa Lawngtlai Ṭhi, Lal Biakung fa Ngai BAF Lal Ram Lian Leit fapa Lawngtlai Bazar, Lal Dinpui Bawi Tlung MA B Ram Hmun Leit fanu Lawngtlai Ṭhi, Lal Ram Hming Mawi Thang En MA Anfield Ti Sai Lawi fanu Lawngtlai Four, LH Ram Ding Lian MA Lalrawn fapa Sangau, RC Lal Ram Nunpui MEC Ace Lal Nun Sang fapa Lawngtlai Four, ST Lal Ruat Fel MA ST Thang te fanu College Veng Lawngtlai,

Officer pawl si pali a lawng i hi rian hal duhmi za le sawmnga le pakhat lak i mi pakhat nih an exam thu lo. Mi za sawmnga lak in kan van phuan kan van phuanmi candidate thlei khua nih Ogak ni kul le ni sarih ni zinglei suimilam pahra le cheu in LADC Executive Secretary office office chamber ah personal interview awt a si lai. Hi interviewnak ah hin advertise cang bantuk khan Laica thiam le thiam lo bia halnak ngeih a si lai, ti a si. Lawngtlai District Marriage Register caah training tuah a si lai. Lairam Media Group lamkal nih bia a theinghal ning ah Register General of Marriage Office Law and Judicial Department nih cun Lawngtlai District chung i marriage register hna caah training a timtuah hoi lai i Lawngtlai District chung Marriage register vialte hna cu tling tein CYLA Hall Lawngtlaiṭhi ah August ni kul le ni nga zinglei suimilam pahra le cheu ah kal viar ding a si lai. Ti a si cun Ṭeiling a kalmi hna caah GADF phawt a si lai i honorarium phawt colh a si fawn lai tiah bia theih chap a si. Association for Lai Language AFL Executive Body meeting a voi khatnak a ṭhu. Central Yang Lai Association Tungpi Lai Autonomous District Council Headquarters Complex Tongkai ah Association for Lai Language AFL Executive Body Meeting kum thong di le nei thum cu a voi khatnak caah August ni kul cawn ni hnih ah khan an thu. Hi ca ni bu president a simi Reverend E.F. Sang Cem nih a hruai i bu rianṭuan le hmalak ning hna report an ngeih hnuah biaceihnak an ngei. Biaceihmi zeimawzah lakin Laiholh kong ah Lai-Adomas District Council member pawl hna cu phu hnih i tong siseh, Laiholh ṭhanchonak ding kong ah Central Yale Association hruaitu pawl le Lai Student Association General Headquarters hruaitu pawl hna tong siseh, cun kan ram minung nih Laiholh kan hman khawhnak dingah awareness camp campaign le le disi area pumpuluk ah tuah siseh ti le vulei cung Laimi nih common literature kan ngeih khawhnak lai fakpi in AFL nih hma la seh ti te hna cu biakhiahnak tuahmi ngan deuh an si. Hi meeting nak i AFL bu Secretary Pu Salai Arlan Him report nih a chimmi AFL hruaitu hna nih An tonmi Pu Si Ngun Lian Cung, Chief Executive Member LADC, nih Common Literature Laimi nih kan ngeih khawhnak lai, Lawngtlai khualipi ah seminar tuah kan timh hna lai ti bia a chimmi le Lairam Jesuh Khrih Baptist Khrihfabu General Secretary Rev. Doctor Alex Lalpek Rutan a si lio i a biachim Khrihfabu member le nih Laiholh in Pathian kan thangṭhat khawhnak le holh ningkhat kan hman khawhnak lai rian kan ṭuan ve cuahmah ko timi hna hi meeting member hna a lawmhter ngai ti bia kha biatheitu nih cun a chim. Lai Autonomous District Board of School Education nih Incentive Case Award a phawt cang lai. Lai Autonomous District Board of School Education nih Incentive Case Award a phawt cang lai. Technical Laica cong lio hna cu Lai Adhamas District Board of School Education nih cun incentive cash award kum thong hnih hleithum ca i a thimmi hna sinah August ni kul le ni sarih ni ah SSA BRC Hall Lawngtlai ah phawt a si lai i a hmu ding vialte hna cu hi ni ah hin kal viar awk a si lai tiah LADBSC Secretary Hi Zung Hi zungbawi a simi Pu S Cung Mang nih a chim. Malay Autonomous District Board of School Education nih cun technical lei ca cawngtu hna sinah incentive cash award a phawt lai i August ni kul le ni sarih ni ah hi award hi dong dingmi hna cu SSA BRC Hall Lawngtlai ah Incentive case award phawt ding kong i Lairam Media Group lamkal nih bia hal chapnak ah Pu Ek Sung Mang nih cun incentive case award phawt ding hi category pathum ah ṭhencheu a si. Category pakhatnak ah cawnglio sawmthum pakua, category pahnihnak ah cawnglio kul le khat le Category pathumnak ah Cawnglio Hleikua, a dihlak in Cawnglio sawmsarih le pakua, sinah award hi phawt a si lai, tiah a chim. Bia theih a sining ah Incentive Pace Award phawtnak caan hi Pu Ti Sang Bik President le DBSC hruainak in kalpi a si lai i Chief Guest Pu Si Ngun Lian Cung Chief Executive Member le Guiso Corner pahnih Pu F. Ro Hmung, Chairman le Pu Vi Zir Sang, Executive Member le Autonomous District Council hna phawt awkah nawl ngeitu hna nih an khiah cang ti a si. SSA Residential Hostel le SSA Zungpi cu pipa par boruak senior consultant nih a ṭawl. Lawngtlai District SSA Residential Hostel le SSA District Zungpi cu August ni kul ah khan Senior Consultant Technical Support Group Educational Consultant Indian, Indian Limited Go ti a simi nih a ṭawl i bia a chimnak ah Pi Barua nih cun Residential Hostel cu ṭha a ti bia le a zohkhenh ning zong a ṭha ti bia a chim. Zohkhenh pehzulh kong ah teirial a chuah peng ding in ṭuantu hna a forhfial fawn hna. Amah Pualin District SSL Zungpi ah pumhnak timhtuah a si. Hi caan hruaitu Pu LZ Tluang District Project Coordinator zong nih bia a chimnak ah Lawngtlai District cu District nufual a si ruangah le District Council area a si caah harnak tampi a um tawn tiah Pibarua hi a chimh. Pu Ann Fangbawl Deputy Secretary LADC nih Educational Course cawng duh caah Circular ca a chuah.

chapnak ah educational course cawng duh caah fee thawhpiak ding in a ruah phan. Certificate le course dang zeipaoh kum khat chung i cawn awk paohpaoh ah mi pakhat admission caah tangka thongli le kumdi exam fee ah tangka thongkhat ri thawhpiak an si lai. Correspondent i cawng duh caah admission slip and photocopy hmang in cawnnak tangka pekpiak an si lai. Hi bawmchatnak tangka hi fee peknak receipt he in District Capacity Building Coordinator hna sinah bill bantukin kuat khawh a si lai. Cun LADC chung i ṭuantu hna le elected representative hna sinin hi bantuk cawng duh hna nih cun Executive Secretary Maw Under Secretary PRC, LADC ah a cawnawk fiang tein cia le kua tawk a si lai i nawlngeitu hna hnatlak a si hnu ah mah tein buaipi awk a si lai tiah a chim. Chin Community Indianapolis USA nih Mozoram timi lakphuah ruangah a phuahtu le a satu hna an bawmhchanh.

Chin Community in Indianapolis i usa nih hin amah lawng si loin hi hla a satu hna sinah Thonghra le MZP pawl sinah thongkul an pek fawn ti bia kha Facebook ah SP a Zawngte tarmi in hmuh a si. Mozoram timi hla nih hin naite i Saikhumphai kan Lai bawi le nih harnak an rak tong kong harnak an rak ton kong a ṭha lo ning, a ṭhat lo ning a chim cem in hngalh a si. Hi hna phuahtu Rev. H. Killuai hi Baptist Church of Mizoram tangah kum saupi pastor rian tlaimi a si i pension a la cang i tu ah hin Lunglei Chanmari ah khua a sa lio. Saikhumphai kan Lai hawi le hi Mizo zirlai pawl hna nih inn khanghpiak le ṭhawl an ton lioah an zaangfah i ei awk an rak pek. Lai Autonomous District Council zong nih tangka singkhat Mizo rel ningin nuai khat in an rak bochan. Lairam media group secretary nih lawmhnak bia le hngalhthiam halnak bia a chim.

Lai Autonomous District Council ramchung khua zeimawzah lakin khua pariat lawng nih Laiholh an hmang. LADC cozah le Khrihfabu zung nih zung le cawnpiaknak ah Mizoholh lawngte an hman. Cuti a si caah cun Chinholh phunkhat Laiholh kilven le karhter dingin mi pumpak i peknak cio in LMG hi a dirnak cu a si. Culioah USA lei kan Chin hawi Khrihfabu hna nih nan i bawmchanhnak lungthin ruah tikah hin kan i lawm taktak i kan hnangampi taktak, tiah a chim. Cun zarhliamcia LNG thawngpang thar ah khan Indiana Chin Baptist Church member zahha zaruk sawmthum tiang puan a si i hi kong ah hin ICBC usa upa hna le member vialte sinah LNG thawngthar hmang hin ngaihthiam kan kan nawl tiah a chim fawn. Indiana Chin Baptist Church USA ah hin member thongkhat le zasarih leng an um i USA Chinmi Khrihfabu hna lakah a lian cem an si tiah theih a si. Thawngpang kan hung tarnak lai Thawngpang thar tlangpi LSA tilal kongah Pu Si Ngun Lian Cung si mla DC nih hmalak cuahmah a si tiah a chim. Lai Student Association tuahser Pi Ke Ding cu Lawngtlai mipi nih an ṭanh ngai. MNF party nih Social Economic Development Training an ngei. LADC Junior Grade B General Service Written Examination kum thong hnih le hlei thum result a chuak. Lairam Media Group Secretary nih lawmhnak bia le ngaihthiam halnak bia a chim. Kha vial kha tuzarh chung thawngpang thar kan kan phan khawhmi cu a si.